Binto bwairire bwairire tag a friend to tag a friend onye kobwate omosani gose efamily member yago ebwate omoibori iga iga America gose eplaneti korwa simama omwabo Kenya mbare omobegete chi green card amagoko aya by the way ntobwenereti konyabeka mono but. I'm trying hard. Try hard tokobeka ama ama amagoko munwa. So um onye kobwata abaibori bao bamenyete iga iga gose abaibori bao tete korusia Kenya inchuo gocha torakwana. In fact rero

So, um, nari okonyora abande bagotooreka, nari okonyora abande bagocha babe abanto abaya. Kumokana ng'a baibi mbari gochia kanisa, baibi nko gospare bare chiweekend ang'e abande ibere, abande eyemo motienyi but mbaruete em, e- e- etime slot ya ya Nyasaye yokoenda ekanisa, nkoenda bare ekanisa so, amatuko amange ng'anchete gose ng'anchete gose narete komana, eye nero representation mbwate yane na okomana because that's how nkorora ebinto eh. Morochi ekobia eyio nengiya naroseti ekobia eyio ninche nanyerosetie by the way, ngochia oo ninde buya buya chidora ikomi ikomi, onye kore isiko out of state. Oakanire five dollars shipping mh bono rero ntaete koba omoibi oria okonya okoiba ntaete goti ntaete koiba ntaete nkwane ah, nom- neriogi riororo naria abanto ntaete abanto bategerere bari bangete komanigwa abanto mbari batancheti komanigwa bono rero ntaete ntoreke ase eng'encho y'abanto aba nkwane ng'oo ora naende nkoinyore inde sana timbasa komana. Ntaete gokwana ere topic yokoreta abaibori korwa Kenya. Abanto abange barusirie abaibori Kenya. Naende ekero bakorusia abaibori Kenya, insa chinde abande mbabwate omopango, insa chinde bande mbabwati mopango. Lakini abanto abange baretere abaibori babo. Bono, naende egento kende ntaete goteba, you don't have to subscribe to my message, onye koigwete emessage eye teri gokogokia, onde taiyo ogokobetera erio otegerere, it is up to you. mm, abanto ntaete gokwanera mono na abanto bari bare young people bakorusia baibuli in Kenya bono tari amakongo aria atiringire chinyomba chiabo no abanto bari bare willing to learn naende abanto aba bare willing to learn na abanto bari bamaete ng'a eke something I've lived with and I know about it tiga ngekwanere nte mbundise abanto bande bari bakorwa magega ya- yane ntaete mbae story enyeng'e igoro yo yo family yane naende eh momanye ng'a my brothers mbara, my nephews mbara, my sisters mbara, my family members nabo bara. Lakini I always try koba as honest and as genuine as I can ekero ngokwana igoro y'egento gete. Tintageti tindi gotaka gotebia banto gento ntara practice. Ebinto ebinge ngokwanera na ebinto at least mbwate evidence, mbwate facts, nakorire research, narorire. So, as'obweng'e kobatebia estori eyio because ekero nkorora ngoteba emessage okonyora abanto abange bagoa enquension, ekero ngokwana igoro ya marriage abande bateba omosacha oyo tari mogusii igo tomaeti bagusii. Abanto baria more critics abanto mbororo bare critics egasi yaino nogo criticize. You don't have to listen to the message and you don't have to subscribe.

1993 August igo oigwete inche na mama twaberera emiaka the same alafu nimbwate bamura baminto abanene bachete kare my two brothers bachete in the 70 78 na my other brother agacha i think 80 something 89 or 88 inche nkaba oyo gatato and there after abana bande baminto mbare iga iga naende Mobua buna nkweanekera nde, ngotaka gotwara gotebia omonto ase tore egento omanyete, naende tindochia obokongu bwa gogotebia egento omanyete. So igo oigwete, tari ng'a ntwanya ko nanya ko komanya amang'ana ya baibori, namanyire amang'ana ya baibori, but along the way, ebinto mbire ororo nesomirie, eh, amang'ana ayio okoreta abaibori iga iga. Inse gosummarize ntaragende ase chipoint ntaete gokwanera, Ekero okoreta abaibori bao gwacha komenya nabarabwo iga iga, inche ne efamiri yane twaigwananete, togakwana, mama namenyete na my brother, mama namenyete na my brother onde, first initially inche na mama twamenyete with one brother, inche ngacha nkang'anya nkaenda bwone. Ekero nabasa, mama agatigara koba ororo. Mama oberire na my brothers, oberire na na my other siblings, omoerio egaika ase egete, tokaigwana ng'aki mama tiga ache komenya nainche, In agreement, toigwanaine na my brothers, tari ng'a kende kebete, no bakarora ng'a tiga mama akore ki? Tiga ache ache mwane toka mama omenyire na inche over 20 years, okay? Naende experience mbwate nondangerie bono igo igoro ya okomenyia abaibori, I will tell you kende nkeiyo nta ntaramanya because my mum iga are 83 years old inche inde 47, naende inde omwana oye number seven, igo omanye experience eria ninyebwate tari ng'a ngokwana ebinto ntamanyeti gose ngokagera. Chichallenge nchire ororo chigocha nokomenya abaibori, chichallenge chinyinge chinyinge chiria chire common inse agochiinyora bwango bwango iga nintachirika, namba eyemo nekero okoreta mama omino nyomba echallenge etang'ani nonya ne dress code nabo ekoba eproblem. Kero skinny jeans chiachete ngachaka kobeka skinny jeans, mama was not okay nkobeka chijeans chianga chigotoni chinyonga, she was not okay with that, lakini ngatema komotebia ng'a mama bono chianga echi Eyio nere efashion, aande oyio imama oyio tari mama biara. Ng'a otoni chinyonga iga okonya goetana na ebinto bia obosoku eyio that was a big issue because taunderstandeti na chingaki chia changed chianga na chiachi. Namba ibere discipline ya abana, ekero nintaete goita abana ntaete go discipline abana because mama are groundnut to my children osoa. Kwarorire all the time nabo okonyorwa interrupt ria abana gose ogenda riria naitire omwana ochia kohagia omwana ochia koebereria omwana yaani eyio ne egasi yaye ere in order because nere ng'ina koro abana abwo naende it is in order aba abang'ina koro eyio nere egasi bagokora. Egento kende nabo oranyore nkomana ande na omogaka one inche bono onde mwane nkomana buna ntagete komana gose omogaka one natagete komana buna ako. akoomana. Egento na advised mama korwa the beginning gose mama akorete bweka nokoimoka ogende eroom kera arorire oyokire okora ki? Ogende eroom osie kobeka nonya ne redi taigwa because tintageti asoe ase mwane ase esegi ere mwane because bono iga aria mwane yokire mosacha abasacha na abakungu goika baomane kera abasacha na abakungu bakomana baibori bago mbagwenerete gosoa ime. Haya abanto baria tosokerete abanto tokonywa amaru inche nkonywa nde amaru omogaka one nkonywa are amaru

Agwenerete amanye ng'a ekero okonywa chimbi echi ikomi, tiga ria eyemo y'okorusia ebikoroto. Lakini onye mama omino kare nyomba, you are not going to do that because bono mama omino tatageti koigwa ng'a omogaka oo orarire ekero igo igoro, ng'a omogaka oo iga arara na ebirore ebi echi nechi ebimo ebi bwekana nkobaa. She she will always get in it eh. Aya, mama omino na omosubati, tata omino na omosacha orenge bwoye. Omong'ina oyio ocha nyomba mwao bono, tari ng'a agwancha, it is by nature. Onye aye gokoruga gwatiga ebinto abwo kwaratiga gose mwao, buna okaiboire. Omong'ina omenye agoteba ng'a imoka kare ating'ie stove tiga goikaransa. Abageni ngocha bare, bono mama ngonye komoiraneria ng'a mama abageni tari inche bacha gokorera inspection, abageni tiga bache buna bakora ki? Bacha bagende. So you find that your parents gose your husband's parents bachire mwao Bono bateekirwe oba mwao, tari ng'a abagwancha, lakini baroche ng'a Penina ngakobundisa gwakora iga, Penina ngakobundisa gwakora iga. So they try go impose chi chi beliefs chiri chiabo, nebinto biria biabo, you know, ba bagokinereti because a parent is always a parent. Onye moka momura it gets worse because bono iga agotebia momura oye ng'a omosubati oyo tari konyigwera, ah, kwaigure? Aya, gokirete iga, Amang'ana abeire Kenya, oria omenyeti abaibori nere okere ense ogoshugurikera amatanga kero ense ng'a gento gete kiabeire. Insa chinde riria bono omogaka oo achire gose omong'ina oo achire mwaikire bono motaete mosegegete egento more climax egento naende manye time difference ya Kenya na igaa. Omonto akere mama omino esimi gose tata omino esimi mbora kwabaire esimi because bono barabwo bagotire mbari kori gento they are just idling onye bamenyete both of them ne room obaete they are just idling bamenye korora esimi gekoru kenya oake room omogaka oo bono nonye onye konye bwokirie egari ochaka korimia egari omosubati onye naye gwache oroche bono nge- igo ore getirianda naende ochake kobeka mama omino oakire e- e- e- egesieri ng'a ng'a John. Oyonde onyancha nkorangeria are kwana ngo nere. Bono konya mwachakire emeremo eria omong'ina oyo ere noa konya goaka chisimi, chisimi chikonya gocha obwato onya gotura omogaka oo gose mama omino it doesn't matter gose nabaibori bao gose nabaibori bomosacha ogotura odd hours naende this is happening across all families odd hours tamaeti ng'a odd hours tamaeti buna gwakorire emeremo tamaeti buna kwarosire, ere iga esimiki yacha iga agochereka koruborera okore ki? Ot- ot- mbari korara by the way because bono mbabwati toro. So that is a, a, a- a big difference, a big compl- complication that come, can come there. Tomenye gocha egento kende okonyora bono abaibori, onye na abaibori ba omosacha babenyete naye nyomba. Omo- omomura oye. Tari buna ise, ise iga agachandire ng'ina oye, nyokobiara bono agochia korigereria momura oye, orora ng'a ochandete omwana oye. Igo ochandete omwana oye because ogote ngotebia abwo ng'a abwo sibia ebinto, abwo ira omwana, abwo bono ng'ina abwo onye mwane are angaa goteba ng'a omwana oyo nigo achandire. Abang'ina bande endamwamu yacha yababwata ekero abana babo ba bamenyete buya, endamwamu yachaka kobaria bachaka korora ng'a omwana obo iga achandire, nigo abwo bagoteba ng'a omwana one at least okorire obeire buya kobua ise, endamwamu yachaka kobaita buna bono, ng'aki agokoria omwana one emeremo iga? Inki akonya komoneria omwana one? Igoro akamokorera, aba na abang'ina bono mara chinyinge nonye na abasacha mbaro, lakini bono kera egento kere visible noo bare in your space, kwarorire? Egento kende ekero mobwate abageni, ekegori giachenchiri. Abageni bande nabo bagocha abande nkonywa bare amarwa. Abaibori bao onye naba SDA kwarete tibatatagete konywa amarwa abanto ba Ellen G. White. Ellen G. White nakanete amarwa. Bono aye otete konywa amarwa mwao, kwaretire abaibori mwao, aba- ng'a bono otete konya konywa amarwa bonkunyu nkunyu. Inki gekorire otaete konywa amaru onkunyu onkunyu, onye gokonywa amaru mwao amaru gose kanywa? Lakini bono ase engencho kwareta abaibori mwao amaru aria okonywa with, with a lot of care, kwarorire, goika obe conscious all the time. Aya, amang'ana y'ebirabu, abanto mbaro twanchete ebirabu gotara botuko. Mama ondora bono nabekire chianga ngosoka ndi gochia eclub amenye kombori ng'a omokungu oiborete otige abana nyomba ochie gotenga. Eh, yaani I'm giving you real stories. Eh, naende tari bobe mama akobori, mama mbuya akobori, because ase emiaka yaye omokungu oiborete nki ogotigera omwana ng'a ogende ochie gotenga isiko. Aya, egento kende ne expectations abanto babwate ase abaibori aba. In my case, naende I'm repeating, in my case, nonye mama omenyete mwane, mama tari ere okondugera, mama tari ere okong'abusera, mama tari ere ogokora chores, nonye na abana bane, abana ne daycare nabegete. Kwarorire? Abana mbe gete day care yes no are insa chinde ekero nko run in and out lakini e structure nero ororo as a husband and wife mobwatete ng'a ng'aki ng'aki abana aba bakoba abana kogenda e day care is always the best thing naende insa chinde tari ng'a you can't afford omokoreta abang'ina baria mwarora ng'a tiga banye korenda abana your, gra- your mother your mother in law they, they are not the best babysitters those people will spoil your children Bagosareria abana, nonya n'discipline mbari konyara godiscipline bana. Bono aye okaete ng'a akwaretete mama omino akore, akorendere abana, and mama omino na tata omino bachire mwao bagotiringeire abana, bagotigeire a big mess. Iga abana bagwenerete bakore ki? Bagende day care, they are not babysitters, eh? Tiga ntigere abwo ase some of the, the few things, because ndete evideo eye ebe enyeng'e, and ebinde toche konya gokwanera eh, next time eh? abanto aba ba- bakorusia abaibori kenya egento egetang'ani moente kweboria ekero kwa- kwanachire ekiina ng'a nkorusiera abaibori bao kenya Ing'i ekere engaki obwate ekero okorusia abaibori bao kenya engaki ng'a nang'aki obangete koreta abaibori bao babere iga iga mm? eki negento obwenete bwebori Okobekera abaibori baye green card emiaka yabo miaka ki mama omino are mama aachete iga iga kare 56 or 57 emiaka eyio okurusia mama omino kenya inki agocha gokora iga iga nyomba ase korora ahead of time kobeka mama omino in the house go baby sit abana you are killing your mother you are killing your father because these people were active bono kwabarusirie kenya kwababekire nyomba aye ne chida bomenyete omong'ina oria oboka korwa maambia onya korigereria risigo mpaka

okwarusirie mama omino na tata omino, kenya abaibori mbabere kwaretete, onye kwaretete omoibori oyomo, ng'aki orengereretie omoibori onde oria onde agatigarete kenya agendererete? Because tata omino na mama omino abanto baria twasokire twamanyire ng'a inwe amo nenkong'u, lakini there is no any other time abaibori baganeti each other than the time they are old. Because tata omino akorwara rikuba, mama omino arware, onde taiyo okoereria onde nonya enkende. Lakini bono aye kwaimokirie mama omino kwamoretire iga iga, gose kwaimokirie tata omino kwamoretire iga iga. Ekero okorete abaibori iga iga, ekerenga nkere ki? Naende on the top of the green card, egento eke kie green card kiabeire egento kenge obo slavery. Momaete obo slavery? Ekero nkobatebia ng'a egreen card yabeire a form of slavery, abang'ina baruete Kenya, abagaka baruete Kenya, babekeire chi green card iga iga, abana babo bakure, abasacha babo bakure, abana bamwabo bakure, ng'a ase eng'encho abekeire egreen card, bono mbakogenda Kenya. Oye- Eri nobosaitani, egreen card keri ne esaitani yasoire ase abaibori. Green card nigo egokoira nde, green card tori gochi gokorera kende gionsi. Ori nobosaitani, you are missing everything.

Omong'ina omwana oye asire, omong'ina okoiborete, ee, omong'ina omosacha oye asire, ee, omong'ina okoiborete, omomura omong'ina ise asire, omong'ina oyio ing'ina asire, ee. Abairi baye bonsi bas- bakwete Kenya, lakini ase eng'encho kwamobekerete green card now you don't want your mother to travel to go and attend her funeral. Ah, the green card is satanic, the green card for parents is demonic. Decide nki okobekera ab- abaibori baye green card. What is the purpose yokobekera abana baye abaibori baye green card?

ng'ayio ogochia kobamenya abaibori bande husband and wife mbari koigwana aba aba our mothers bande na abanto ababe ntomanyete onye kobwate mama omino omobe nomomanyete onye kobwate tata omino nomobe nomomanyete oimokie abaibori babo batari koigwana abande gose ba bakoreretwe arrange arranged marriage abande mbanchaini omenya kobareta obabeke mwao ekero okobekera abaibori bao epetition ye green card you must decide obe intentional buna twachete as a family Togateba ng'a mama mwa Penny nakomenya mama noare no permanent residence yaye ere no akomenya mwane. Naende totaranache ekiina eke I had to involve my husband anache ekiina my husband agateba yes tisoke tiga mama amenye nainto it was not just an accident it was intentional it was something that was discussed yes gwafairirie abaibori abe green card ng'a ayio otagete bamenye manye mach- ma- ma- nache ekiina onye morega iga se- several siblings

And isiko Nyasae akorora chiombe chiaye it was good. Do not take your mother omoikaransie a 50 something year old. Bono iga my husband is 50. A 56 some, somebody old is an energetic person ogwenete akore emeremo yaye a- a- aeragerie. Onye gokomigrate abaibori bao gocha America iga iga naende some of you momanyete ng'a abaibori baino they did not invest mbabwati boremo mbabwati kende. Naende bono aye kwabareta aye omonyene tobwati kende. Stop

It is a big mistake. It is the wrong thing to do. Eh? Ekero gwadisaidiri ng'a abaibori aba kwabaretire iga iga, ng'a yi ogochi kobamenyi eborie, eh? chimatha indo chinde yaani chiasa chiaira aba abasubati eng'ai momura emogeti omo- omo- omo- omogina akareta iga iga omosubati oyo noe mwaye tagokorora noe nogokorora nonye ne chikoni takoenda aye muna echikoni atagete yaani akonya komorusia amagoso chik- aba- bakabamura naende nabo baichire iga iga

Ee, omanya kombori ng'a okaba buya Penina one igo na Agiu nere. Mama akorora ng'a bori tinkari buya ng'aki nkomochallenge. Kera egento agonta inamokani ng'a no, eyi nengaki yao neye nengaki yane. Abana ng'a ng'aki ogokinia abana masomberera. Yaani she is on point and I can not blame her. Umm. I cannot blame my mother ng'a omboririe mbobambori nomuya akoboria lakini ase engencho are mama nabo nkomoiraneria lakini oroche onye ng'ina biara agoteba ng'a omosubati okaraa gese iga aye nenete kianda ya ikomi igo nkomotebi ng'a mama engaki eri yao ai eri nengaki yao iroka chisimi abana ababere chisimi korwa mambia mpaka komarogoba no Bw'okomokani ng'a engaki eria yaino mwabwate simi, nonya ne land line eye babwate, babongwe enyima ye father nabo bachete barenge abatang'ani during my day gotwara chi land line obe londa nache nachaka kwomana mware gontebi korwa kare ting'ang'irane ting'ang'irane koranche mbuya mono Becky. Intebi, nabatebi ngochaka koomana gaki mong'inyori, tintageti koomana, iga ntagete nkwane. Please, ing'inyori, mokorora nkoyio mwana agari, imbekere emessage ndore ng'a nachakire koomana. Umm. Aba, aba, aba, abaibori aba, mbatageti bana bakore ebinto. Mba, bamanya gochaka korwania abana bao. In fact bakorwana nabana ba omong'ina o nyoko biara gose your mother atingaine esegi nomwana oo. Abaibori aa bono kwabaretire kwababekire mwao. Ebinto biria bionsi bibare gokobundisa gogokori nabio bataete bakorie abana bao in a different country eh? Oh mbuya ande eborimu mbiere tinde tindaeti ng'omane rero ntaete nkwane eh? Bono esegi iga etingaine between abana eh, na mama abana basoera mama, mama osoera onsoera osoera abana Bono ogereire iga oyogete, naende bono omanye ng'a omosacha one taraika tari mogusii naende ache gonsoera ng'ina biara naende ansoera, yaani kera omonto bono nyomba aa agosoera kera omonto. Decide ekero okorusia abaibori Kenya ng'ai otaete koira abaibori aba. Aya, ekero kwang'anyire inwe bono mwachire majuu moroche ng'a bono mwakerorire mwarusirie abaibori Kenya mwabaretire iga iga. Inyora ng'a abaibori aba mbatigete abana bande Kenya. Tokoba so selfish. Oire omoibori oo, unless omoibori oo nere takerochi, naende onye omoibori oo takerochi iga abang'ina mbare omanyete basarekire, batagete kobera amaya banya ko banya ko kominyokia ebi abang'ina mbare omanyete bakominyokia abasacha isiko onye momanyeti bare bakoria abas abana isiko abang'ina mbare abakaya aywo bare aba bare in their fifties and sixties, bakoriigwa egento ogokora ng'a omonto aire mama omino eduka aria, anini egento achi koria, abang'ina mbare abakaya aywo obokaya aye tari bono bwachaka, obokaya aye kare bwachagete. Abang'ina mbare ime aba konya koria egento isika, mbataeti koirana bono Kenya. Bono bateba ng'a ee kweri, eh, igaa no egento kegwansa. Amanchu gakiong'ire, John, omosani oo, nchu- nchung'irire mama eduka iga iga, omoira omoake egento egari ime omoirani. Abang'ina abwo nabo bare iga iga abagusii, mokang'a ng'a nabasongo bakoriana egari. Abame abagusii nabo bono bakoria eguga iga America because you know what, you can't even imagine your mother can do that. You understand? Bono omong'ina kagocha mwaarire egento gaenenete omomura oye aenenete akorwania mokamomura, ebori ng'a ekero okurusia abaibori baye bakenya ng'ai otagete bakore ki? Babeere abana bande baria mogatigete Kenya, ng'aki barabwo bakoba ekero okobaura ng'ina? Ng'aki obarengereretie obo- obogima bwabo bokoba? Inki okourera abana bande mama omwabo because aye bono gwachire America? That is being selfish, eh? Oigure, ekero gwakweborirwe riswali erio nache ekina, egento kende naye nebundisire eyio ekare gose namba kianda. Anga onye ninche narenge okobua, anga mama nare komotoma Kenya six months, oirana six months, inche nare gokora two years. Two years was not good enough. If I'm given the chance again, eh, Igo ngot mama agende Kenya six months airane six months you know why? Because nabwate chijirani chiaye aria, nabwate abanto bamwabo bamwanchete, nabwate abaamate baria bamomiseti, naende kobua amo nabanto abagusia tiga mbatebie obotachiri nobore Kenya. Okagete ng'a bono mwachete iga iga America mogokora chi double no! Obotachiri bore Kenya aria buna abanto baria bare scheme babwate over a hundred acres of land, babwate a lot of land, tiga mama omino agende agosimekere emete, Tiga mama omino agende akobekere chingoko, tiga mama omino agende a- gose tata omino bagokorere amagenderero Kenya kore iga iga. There is no need oko keep abaibori bao iga iga when they are active citizens naende nobwate funding, nobwate chibese, bono aye nobwate American dollars eh. Bekera mama omino egento gie chingoko, mama omino oche iga iga obond na abana bao six months, six months kwamobeka endege kwamo, naende tobosa komoa echoice, motebi ng'a you are leaving mh. Beki toraachererwa, ntaete ngotebia onye igo nkoomana, rero tindi koomana, rero onde omosubati omuya ntaete nkwane, because emessage eye ntaete ikere abanto, rero ntaete nkwane, tindi koomana nkwane na abanto baigu, because etopic eye am very passionate about it, naende people are suffering. Abaibori aba bamenyete iga iga bachandire abanto sana, bachandire abana, bachandire chikamati, bachandire abana babo, and it is because ekero abanto bakobareta. Mbari korengereria, eh, irani mama omino kenya areme, gorera mama omino onye tota, onye more abarogi, onye kwarwete ase abanto barenge abarogi, tobasa koira mama omino nka, gorera mama omino oborimo kantafu, buna bono nimbwate amaremo aria kantafu, eh, for sale, onye gotaete oborimo kantafu, in, in in box ngotebia oborimo mborari, gorera omong'ina a fifty by hundred plot, rigia chibesa chiria, rigia chibesa chiria okorigia, bekera mama omino enyomba ororo, mh. omobekere chingoko, omobekere egeticha, keep her busy there, moe emeremo, tiga koreta omong'ina iga iga onya komoikaransi nyomba, onya komaga-maga, give them uh, give them work. Onye abanto abana aba barenge eskimu oroche ng'a intwe twarenge tokeroche abanto b'eskimu ng'a nabo basomete bachete America kare, onye abang'ina aba ngo nabagaka aba oroche ngonya kogenda barenge Kenya abana aba bachete aa kare, anga bono oba beyagachetwe tore chimillionaire. America nense y'abanto abataka, obo nobotaka borema aa, Obotachiri bore Kenya iga aria nobonge sana. Tumia oboremo bwaino. Tei mama akobekera emete. Tei mama akwagachere enyomba. Amang'ana aria okonya gochi gokomboa chinyomba ekero kwarure iga iga yaya. Abanto aba more chi BSN, abanto aba more chi chi doctor, abanto more chi engineer, abanto more chi chi wa IT whatever, mobwate chibesa chingiya. Gora enyomba Nairobi engiya gose nyiro gora oboremo Agaacha enyomba ya ma oboyeke mama omino ororo na tata omino obatigo, nare goteba abanto baria ba- moko- moruete emechie ase abarogi bare. Abarogi omaete ng'o nabo baraite abaibori bao barusie ororo, kaba omonto ore omong'aini ikaransa nomoka oo, onye kobwate omokungu, bara ng'a ki, imbesa eire enga togokora ki? Togotumia twagaachere mama, naende Ama- amasase na amachuma let me tell you there is nothing bad buna abanto bare iga iga america batari goshare chibese onye kore iga iga america and your husband and wife and you don't have a joint spending aye na omonto osirete naye na omonto ogocha koba omonto omotaka sana omokungu agasaine gotoma go chisobo naye ogasaine gotoma go chiseino omogocha koba ebimonto ebitaka morere abanto morere moebori ng'ai chibesa chiachete sit down onye kore married nomogaka oo nomong'ina oo bajetie amani, manya nkwagachera tore mama enyomba, nkwagachera tota tore tata enyomba. Amasase ande iga akoiba chibesa akoenda edu eduka airanie chibesa, amasase akoiba chibese, agende achie koagachera abaibori bago. Na emito eria y'amasase ekero okoiba chibesa tari onde okoibera naye okoibo naye okoibera. Ikaransa nomogaka oo omotebi ng'a my friend, naende tobasa komoa obe omosacha noyo oo, motebi ng'a aye. Onchoo ng'a ntaete twagachere mama enyomba. Ebudget nereri, indi togochaka kwagachera mama enyomba. Tiga konya koiba chibese kwanya kwagachera abaibori chiasara. Egari egende egwake, mboro omanyete mwensi nkonya nimore chigari, egari egende egwake iga iga, obuneke, echeki eria okoganya every two weeks naende aye ne BSN gose aye ne engineer gose aye ninki ore, that check will not be there. You understand? Tiga konya koiba chibesa gotoma chibesa gochisa inwe nomosacha nere akonya gotoma chibesa gochisa oo abanto aba more igaiga America sit down collectively and decide ng'a mokwagachera omosacha tokwagachera omos omokungu tokwagachera ing'o onideti enyomba oria ore enyomba yamaraba aragacherwe first naba sobo omomura naba sobo omokungu onye nogwancha lakini obosokungu ocha bore ekero okwagacha sobo omosubati otaragacha sobo omomura mboro momaete bo. Igo ebaruetie ebori buna ng'aki, ng'ai ing'o togochakera? Because minto tiga mbatebi nabakurere iga, na eye ne break yane nacha kobaa, tiga mbakurere ng'a amang'ana na emechando mbosiere, because abaibori aba twaruseti Kenya twatore twaretete aa, batosareiri chinyomba eh. Aya, egento kende, onye toragorere omoibori oye life insurance, chi life insurance chire iga iga, abang'ina aba bonsi pi na abagaka aba bonsi pi mokorusia Kenya, bagorire eye insurance, barigerie eye insurance, abang'ina aba mbache baike ase bakorwara all kind of diseases, their immune is going to fail, everything of your parent is going to fail, everything, manya bo, it's coming.

abaibori aba yaani batorosiri, batorosiri intwe omanyete yaani naende bako ba omanyete abaibori mbare buna inche ekero ngocha kogota, abaibori mbare omanyete o bare very close, naende amagaka mbaro ere one omotebi ng'a tenga nakonya gotenga are tabwati mang'ana amange, ere one omotebi ng'a inchuo togende gochia aa tataeti konya koagio, bono omong'ina oyio iga agobosie naende okore ng'a akabwate dementia, iga agobosie omogaka oye baimoka bagenda iga are naende baimoka bagenda iga iga. risase rinde, nkaenda nere out, riria tokonya koegwa ebiegwa iga tokonya koegwa chidrink rende toragere chicken wings totigarete, ng'ina amenye konya goblessing, ng'a chinsa echi nsa ngapi? chinsa echi nsa oyio ng'ina bono, ng'a bono omosa ng'ina na omosacha nyomba bare, mama na omosacha one nyomba bare. mm, inche bono nachire out na girlfriends eh nachire korasera akaro akande n'abasani bande bono the fact that omosacha one na mama nyomba bare inche isiko nkare it is bothering omong'ina oyo ng'a obwo nobotayayi obomaraya ogokora omong'ina oria agabura esimi omong'ina oria agabura esimi tori komochi mong'ina oria omong'ina oria bono ase emiaka yaye nabo aroche ng'a ngotayayi okare tamanyeti ng'a kwaenda kora have a drink mm.

insurance for them onye tobwati medical coverage for them it is going to be a problem to you eh? onye kwaruseti mama omino kenya ogatiga tata omino what plans do you have naende tiga mbatebi my friend ntaete motegerere buya buya buya buya okoragererwa nkore ase abaibori okoragererwa nkore ase abaibori egesambo kia omoerio ntaete koba kobatebi nigia child care eh? naende nabate ng'a childcare nonye mama morenge nyomba i paid my children to go to daycare mokaa ng'a abana nyomba aria barenge ng'a mama ase eng'encho are nyomba no i took my kids to daycare bakoirana obatenenera abang'ina bande babwate endamwamu ye chibese batagete abana babo babaakane Which you can also understand onye basogete omochie ise tabagachirete ise tabagoreti boremo they have goals abang'ina aba bande ba, ba yani aba, abana babo bagoteba ng'a batotigeire abana kobo kobachire korigi chi live in abang'ina aba mbabwate dreams they did not have opportunities bono ekero okoreta mama omino kwamobeka nyomba tori komoakana amatanga gakoba kenya tori go- go- gotoma bese otagete kobeka mama omino ng'a akorerere abana for free Ng'ina bosa nakwete, Your mother is not here to babysit for you for free. Take your children to day care, if you have petitioned for your mother, let her find a job. Tiga kobeka abana abana abaibori hostage, na inwe abe abang'ina aba bari more chilivini. Ekero kwaretetwe ocha korenda abana, tokorarenda abana rende econtract gekoera okore ki? Ogende. Inki omonto agokorutumiera chibesa chinyinge agokoreta korwa Kenya, gakire tanyore kwabekirwe endege ooria gochia California? Abang'ina bande batosinyire omong'ina akorwa chinyomba from house to house eh? omosubati onde omogero onde agacha iga iga agacha mo- momura oye O- momura oye gakirete iga ekanisa tware gochi onyorire omonaigeria otagete otagete enani M- imagine mama omino mokoenda ekanisa aria kwanza aria chikanisa echi chia SDA noo abang'ina baichire baria bagocha amo timaeti gose abakatoliki nabarabwo bakabwate amang'ana aywo bono baumerane na abang'ina bande aria ekanisa e- e- esitogochia. Omong'ina oyo okomata ing'a inchuo, Ngochi kondendera abande? Omong'ina oria akaimoka agacha agateema omoro oye omogere ng'a ntagete ng'ende nanyorere emeremo. Those days yare goakanwa 300 dollars, echi chiarenge chibesa chinyinge for three children. Omong'ina oria omogere oria akaimoka korwa nyomba aria akagenda agacha komenya amo omo Nigeria. My friend, intebie what happened? Omong'ina oria akaenda mokomonaicheria, chibiribiri chikomoasimori gochia, fufu gochia, chinsu chigotioka gochia, enyomba eye ekendete. Akagenda bono amang'ana aria nateba are mwane, agachia konyora amang'ana aria abanaicheria chinre. Ekero bachakire koumana omosacha oria osamba mokaye oroeng'ata oruta nse, um. Imagine ng'a omong'ina oyo iga atigete ah omomura oye enyomba enyomba ere arenge four bedroom because momura oyo tabwati bana ng'a tiga agende achie korigia emeremo three hundred dollars matuko make igo bakomoa aka room mbari koe eroom ngiya bakoegwa aka room kande gochia ebasement aka room aka nkabwate nonye ne eheater omong'ina oria before we know it.

Because tori koriboki ma tori korisukuma, ndagera eria yao kori gotambete eyio. Bono genda mwa omonto ochie kokoegwa e- ekoegwa chibiribiri, genda iga aria onya gotiokerigwa, genda iga aria ochie koigwa riomana, is emotional abuse, nutrition abuse, eh, everything is abuse, inki giakobasorete korwa mwa mama omino, gwa- mwa momura oo, mwa mosubati oo, oo ori ne chiribini omenyete chibasement, ebinyomba ebichafu ebichafu, inki bono abaibori aba bagotokorera eb- emeremo buna eye? Naende, onye gokorora omoibori oyo ochakire komisbehave, Moimokie, moteebie ng'a nevacation mokogenda, moiranie Kenya omotiga ororo. Onye naye kwamobegete epetition, mo- moteebie ng'a togende torakwanie abanto, omotiga ororo agende akore chikonda because, inki otaete mama omino anye goetananera from state to state, abande omenye mwacha korangerigwa omanyete mbuya batari kobatangasera babateebie. Abang'ina aba abande bakwerete chinyomba chi'abanto. Abang'ina aba abande banyorete amarwaire ase bagokora chilivini, batari koragera omonto aikamerete ebimwana, ebimwana bire iga Amerika mbiri koigwa. Ebimwana bire iga Amerika nebimwana ebibe sana, bi- ebimwana bikiniri bitabwati manners, mbiri go take instruction, ebimwana bisariria omwana ogochi gotebia omwana kora eke omwana. Abang'ina bare chistress chiabaita, they are not trained teachers. Take your children to day care.

Abana aba ntigere, onye nare gotigera mama nkinerie abana aba, anga abana aba ng'aki bare, because mbatagete gokora any work, mama orora ng'a bono, aa aba abachokoro bane onya kobancha. Abana aba ba America they are bad children, abana aba ba Nairobi they are bad children because they don't want to do anything, we are raising lazy children in society.

Namanyete ekenya iga aria twa, tw- we were raised na fear. Abana aba you- they are not afraid of anything. Bono kwabatigeire enani? Kwabatigeire eh, eh, omong'ina omogotu korwa gose nkorwa ayio gose nkorwa Sierra Leone? No! Take your money, tiga konya kwagacha chigoroba Kenya, tiga konya gotoma chibesa gochi Kenya, take your money and put it in daycare. I did it for five years. Ogoakana edaycare kwaenda koyia omwana ogo marogoba. Naende ekero okorusia omwana oye daycare, come home to your children.

Omonene Nyasae Tata, mbuya mono ase chinsa echi twachire iga iga ase emetandao. Togoakera mbuya mono gwanyarire gotoa eriogi eri, Omonene, ase tokonyara koumerana na abanto baminto, tonyare gokwana. Omonene, etopic twabwate ere nere ya abaibori, abanto mbarabwo bakorusia abaibori Kenya, batabwati omopango omonene, bareta abaibori iga iga bachaka kobaa ing'ai. Omonene abaibori mbaroo nabarabwo baare turu korwa Kenya bamenyete iga iga baeire abanto eng'ai. Omonene togosabera e green card eke kenge saitani kiarusirie abaibori Kenya bamenyete iga iga abaibori bachandegete abanto bamwabo bakure abana bamwa babo bagokwa abagaka babo bakure abaibori babo bakure lakini kobwatekana ase egento eke gekorokwa saitani e green card kiagerire abaibori mbari kogenda Kenya. Omonene twasabeire abanto baria ba saitani bwe green card abwatire onyare kobasibora abaibori abanyare goakoirwa Kenya. Omonene tiga abaibori babere igaiga naende bagende Kenya baende bagenderere ne chirelationship chia bakinetie abachirani, chianko chiabo, abairi babo nario baranyare gotwara good quality of life. Omonene korusia abaibori Kenya iga iga kobabeka hostage ne emeremo emekong'u sana. Omonene rora aba emechando abaibori aba batoete ekero tobamenyeti, kobwatekana cultural difference, age difference, environment, Tokobareta ase amagoko ay'Omonene togosaba ng'aki togokoigwa n'Omonene. Tiga abana babo babe intentional bamanye buna ekero tokorusia abaibori Kenya inki tokobaruseria Kenya. Omonene abaibori mbare ororo batabwati nonya ne chiinsurance, batabwati nonya nemeremo bakonye Omonene banyare konyora emeremo. Omonene abaibori mbare abande banchete gokora chi live in bakonya goetana na chinyomba batigeire abana babo babaruseti Kenya abana bakune Omonene ase bare bamanye buna bakorire chimuma bairane ase abana babo baigwane Omonene. Omonene abaibori mbaro oro bachandire, bagokorigwa emeremo nyomba barende tabana, because abana babo bono bare chinasi, abande bare chidoctor, abande bare chinjinia na emeremo bamenyete babatigire tabana. Omonene abwo twabasabeire, ebi nebibe bagokora, batigerete ebimwana ebi, ebimwana ebi Omonene America bie America aye nobiroche buna bitari koigwa, mbiri kobwati instructions, biachandire abaibori, togosabera aba- abai abanto aba bakorerete abaibori iga, Bakeiche chishift Omonene omonto akore eshift eyemo gose barigie abana chideki abaire abana nibo aba bagochanda abaibori Omonene Tata. Abaibori mbare Omonene obatabwati masikani twabasabeire Omonene banyare komanya ng'a twamanyire ebinto bagokora naende obosaitani babwate banyare gotiga Omonene. Omonene tiga tobange buna ekero tokorusia abaibori ka mopango ki togotwara ekero tokorusia abaibori ka. Naende Omonene chibesa chiabeire chire egento ekebe chibesa nachi chiabeire chia saitani enene Kera omonto ne chibesa akorigia abande bakorigwa batabwati omopango. Omonene tosabire abaibori baria bagatigire kenya omoibori oyomo aretire aa oyonde agatigire kenya gachandegete moinyore amasabo omonene nomaete obororo baroche kera abaibori bakinirie abana bagocha komenya amo omonene obogotu na ribaga niti gokonyana mono kobua amatuko ande omonene. Twasabire omonene aiki twakwana rero abanto banyare gosamba ase amang'ana aya abanto abanyare gokwana amo naende kobua mono omonene otoe chisemi naki togosuka bosio nari toranyare gokonyana Kobua mono totakonyaneti bono, ndoche ng'a gochia bosio togocha kwenyora tore ase akong'u sana, because abanto bare tore iga iga America kobua mono chibesa chiaito chinyinge Kenya togotoma lakini intwe ebangeti buya iga iga twabeire buna amasirebu, bono rende toiranire obosirebu boria bwarenge aa kaare tomenyete emeremo abanto twarwete Kenya twabwate a good quality of life, ntobwati quality of life, chinyomba togoaka na chibesa chiri bwinye chiri buya sana omonto agoaka na enyomba yokorara, atari korara omonene amenyete emeremo omonto kera rituko nemeremo are, Lakini ngoakana are nyomba. Omonene obu nobosaitani obobe bakonye. Twasabire Omonene onye aande naro ororo twakwana rere atari amorongo onyare gotoraa Omonene kobua amo n'Omonene ogotoa chisemi naende tonyare gosemania nari toranyare gokonyana kobua amo nekero egocha etopic ya abaibori. Abaibori nabo batoretete ense eye naende totaete gokora ebinto bikobaretera obuya ase bare naende kobarenda to ba make sure ng'a abaibori mbuya barendire nari mbacha gocha korera onye kweumi bagokwa ng'a ng'aki abana aba atochanda, twasabera aya onsi ase erieta ria Kristo Oyomotoori oito. Omanyete negena gosieka amaiso iga iga para, amang'ana atari amakong'u, Nyasae oyio. Like my page on Sunday, twaumerane iga aria, Penny, Penny, ah, Keeping Up With Penny, tokwane amang'ana ayio. Haya.